Ah, Jawinjo mara en odhiambo maber ahinya ma tarik prariyo kod achiel mano mar Desemba. Rwake ni misawa kendo machiegni e winjo weche tuke lak sechegi kikelo ni kanyo kod an jalendo Walter Odinde nyakwar ma bende achako koda mago ma pacho kaka moyudo ni e boma ni mano mar Kisumu dhi bedo modich ahinya e higa mabiro kama tukego mag Kenya Inter County Sports Cultural Association e yo machuok kaka Cosco Games Idhi bagi kochakore tarik apar kod ang'wen ah, nyaka tarik piero ariyo kod achiel Januari higa makinya e kama jotugo kata participants ah, mohawo gana aboro duto igeno ni dhi chopo e tukego. Kisumu koro ni tose kod Eropewa bende dhi bago tukego kuno. Magi noyangi koda gavana mar Kisumu Ongire Peter Nyang' Nyong'o. Ma dhi bedo wach maber ahinya ne johera mag tuke ei alworani mano mar Kisumu. E bathe kanyo en ni tukego ma bende ong'ere ni Irene Shelley Under 17 Championship ma dhi nyime e gwengego mag Bondo dhiyo nyime yo makare sidang' kama kilepe kaka Stalon, Shamaka Rail Highway, Yanga, Eagles, Kombajo, Ujwanga, Sanda, Gotagulu, Express, Madianya, Kabaka, Youth kachiel koda RWT duto nitiere tukego e Katalanta mago jende nenore ayanga kuno kendo tukego biro dhi nyime kendo dhi chopo e gikone Komolo tarik piero ariyo kod ang'wen mano mar Disemba ka geno koro nitiere ni bang' tukego to jende mathoth dhi yudo thuolo mar donjo e klipe mamoko e piny Kenya. To komachielo en ni coach mar FC Leopards mano migosi Patrick Ausemsa nokoni biro bedo mondisore sidang' mbele ka kata obedo ni pok oyudo dwoko malombo wang' e ligno mano mar piny Kenya nyaka tinyocha ligno chakre E par ni Ingwe noyudo chako maber to mana bang'e yudo loch e wi Ulinzi Stars to sani weche osebedo negi kathira thira e ka gisiko gi wito tukego e yo ma ok ober kata matin. Ausem sa yango ni osekone no osekone no rode duto modhuro ma bende chune ni nyaka odhi oti godo ka odino gi kendo jiwo johera mage gi ne chuny gi kek to koa kuom gi. Waringo wadide kolwa siwa mole pinja jasongo kama bende wayudo ni E klabu mar Arsenal koro ne to chako ng'wecha mar lawo ndache jatugo mar Shakhtar Donetsk e, mano Miklas Mudrik e mondo gilaw ndache nyaka e lapno mano mar Emirata kochopo Januari transfer ma bende odongo mana ndalo machuok kende e kendo chiro koda uso mar jotugo idhi yawa yanga par ni klipe mathoth bende piny England kuno osekodiero jotugo mamoko manyien mar Bogo Squad gin e ligno madhi duogo kendo komolo tarik prariyo kod auchiel mano mar Disemba. Parne kapok ne ka World Cup ochakore to klab mar Arsenal noyudo kapod ochunjo e namba achiel kod ah, point duto maromo pradek kod abiriyo abich kende mbele mar Manchester City. Komachielo en ni wach mar tomo not klab mar Man U ochuo chieng' gi kinde ni nyaka weg klabno mano The Glazers family chweke to nengo ne chiro E kama jomwandu mogundho koda kembe modhuro osekonyiso milombogi mar ng'iewe eka e johera maggi to osekobedo mana ka sundo weg kalabno ni mondo giwuog kuno moreto eka e gikoni giolo koda tend kalabno ma bende osekodino itgi ne ywak margi nyaka ne gidonj kuno higni apar kod abiriyo duto mokalo e kendo mano miyo kocho mar kalabno migosi Eric Tengahaga konegi ni mondo gimuk bengi e giyudie omuomo moro ma bende neno kaka de gitim godo nyiepo mar jotugo moreto kochopo Januari e kapok giwuok kuno. Kapok awinjo winjo mara jotugo modhuro ma bende norieny e World Cup e piny Qatar sani nengo gi oidho sidang' e chiro ka koro nito klipe modhuro e pinje jasungu oyawo duon eh, do- dhood pesa eh, mar kawo gi kalarruok ma iye tek e tweta kendo en mana pes ng'ato ema digole oko e January transfer. E Carabao otieno ma kawuono Manchester United rakore kanyo koda Burnley saa abich motieno. E Charlton to bende bago nyasi ne Brighton mano bende abich motieno e kind tuke mamoko mathoth. Ah, jawinjo mara gi kanyo nogo be madichopa giko mar mi weche tuke odhiambo masani kaka nochogi kendo kelni kanyo kod an jalendo Walter Odinde nyakwar ma bende e jasuba wuod lake nyero kata skofu mwinjilisti wa soka radio namlolwe madibed kod odhiambo mokue Marja Sport.